Shwmae, fy enw i yw Jonathan Jones, fi yw pennaeth ysgolwdig. Um, ni'n hapus dros ben bod ni'n cael ein webu, cael gwobr uh, Shwmae. Mae'r plant a'r staff wedi bod yn gweithio'n galed i hybu'r iaith Gymraeg yn yr ysgol. Yn un ysgol trawsnewidiol, felly mae dros 75% o'r uh, gwersi yn cael dysgu trwy gyfrwng Gymraeg. Yn ni'n 105 o blant yn yr ysgol, a does dim dim un teulu gyda ni ble mae'r ddou riant yn siarad Cymraeg, felly mae'r yy datblygiad y Gymraeg yn bwysig i ni yn yr ysgol, dyma ble mae'r plant yn dysgu'r iaith. Dwi'n clywed pobl yn siarad Cymraeg ac mae posteri ym amgylch yr ysgol a i ysbrydoli pobl i siarad Cymraeg a phethau. Mae'r plant yn siarad yn gyson yn yr iaith Gymraeg gyda'r athrawon a'r staff i gyd yn ystod y gwersi. Ni'n rhoi mewnbwn mnawr nawr i gwella y trafodaeth y Gymraeg rhwng y plant allan ar y iard, yn y ffreutur, yn y neuadd, tu allan i'r dosbarth, a 'na beth yw target mawr nesa ni. Ni 'di cael gwasanaeth gyda Serena Spark a mae 'di ysbrydoli lot o pobl i siarad Cymraeg. Ni'n cael cerrig yn y jar a os ti'n cyrraedd y llinell ti'n cael gwobr. Os ni'n siarad Cymraeg mas tu fas ni'n gallu cael cerrig am siarad a neud gemau yn Cymraeg.
Testun gair yr wythnos. Siarad gyda ym mam-gu a beth Cymraeg a siarad gyda y thâwr Cymraeg. Mae pawb yn gymuned yr ysgol fod ynghlwm â helpu ni hybu'r iaith, y rhieni, teuluoedd, ffrindiau, pobl arall yn y gymuned yy sydd wedi helpu'r plant i ddatblygu iaith nhw a hefyd helpu nhw i ddatblygu defnydd y Gymraeg tu allan o'r dosbarth. Be' sydd pleser mwy na unrhyw beth yw weld datblygiad y Cymraeg trwy'r plant a gweld bod nhw'n siarad y Cymraeg yn hyderus gyda'i gilydd, gyda ni fel staff a hefyd ag ymwelwyr sy'n dod i'r ysgol. Blwyddyn diwethaf, roedd pobl ddim yn ostod yn siarad Cymraeg ond blwyddyn hyn, mae pobl, mwy pobl yn siarad Cymraeg.
Dwi'n meddwl bod ysgoledig wedi gwella ar y siarad Cymraeg. Yym, pan mae pobl newydd yn dod i'r ysgol, ni'n trio eu gorau i helpu nhw siarad Cymraeg, fe ddweud yn Saesneg a Cymraeg.
Dwi'n helpu lot o pobl i siarad Cymraeg ac fi'n chwarae gemau Cymraeg.
Ni'n cael den dechen mas tu fas i pobl sydd wedi siarad Cymraeg a ni'n cael gemau Cymraeg fel beth yw'r amser Mister Blythe? Ni'n cael y cwrt Cymraeg yn y iard, a ni'n cael llyfrau, a ni'n cael posteri Cymraeg a llyfrau gyda gemau Cymraeg. Yn ystod y flwyddyn, ni 'di agor drysau'r ysgol i bobl y gymuned ddim yn mynd i siarad Cymraeg gyda'r plant, i dangos i'r plant bod yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio tu fas i'r ysgol. Daeth lawer o bobl o'r ardal mewn i siarad gyda'r plant yn ystod diwrnod Cawl a Chlonc. Gaethon ni pnawn bach neis, fe oedd y criw Cymraeg wedi paratoi cawl I ymwelwyr, a wrth bwyta'r cawl, gaethon nhw clonc bach yn y Gymraeg. Yn ysgoledig ni'n gwneud lot o peth i dathlu Cymraeg fel ar diwrnod shwmae ni wedi gwisgo lan fel pobl enwog yn Cymru. Ar Diwrnod Music Cymru, daeth Martin Geraint mewn i ysgol i siarad gyda criw Cymraeg.
Y Canghellog yw ddydd enwog achos mae pobl yn dod mewn i caill cawl a llong.
I helpu hefyd y Gymraeg na'r rhieni, gaethon ni sioe fach Barti Ddu gyda'r actor Dion Day sy'n dod mewn i wneud sioe iddyn nhw a bobl allan yn y gymuned, a o hwnna wedyn oedd y plant yn gweithio gyda fe yn wneud sioe bach gyfrwng Gymraeg i rhieni i ddangos pwysigrwydd y Cymraeg a hefyd i ddangos bod plant nhw yn medru siarad Cymraeg a o hwnna dechreuon ni cael gwersi i'r oedolion yn yr ysgol pob bore dydd Mercher. Dwi'n falch iawn o'r cynnydd mae'r plant wedi gwneud yn eu defnydd o'r iaith Gymraeg yn enwedig at lafar a achos ni mae'r safonau wedi codi a mae'r plant yn gweld bod yn hwylus iawn yn siarad y Cymraeg a maen nhw'n gweld e fel rhywbeth positif. A ni fel ysgol mor hapus bod bobl tu allan i'r ysgol wedi enwebu ni um, i cael y gwobr yma, os byddwn ni yn llwyddiannus, a beth bynnag bydd yn digwydd, byddwn ni'n cario ymlaen i ddatblygu'r iaith yn ysgolwdig.